Ni kombela ku teka timinetse timbirhi tinharhu eka nkarhi wa n'wina ivi ni suka exikandzeni xa n'wina. Ni lava ku ya ni ya vulavula katsongo hi tinyiko. A hi tsundzukeni xa ku sungula before hi ya ka ti-gift na ti-talent na ti-abilities, intellectual thinking and ni lava hi ya vulavula katsongonyana. ku ku na xikwembu behind swilo swa swoleswo hinkwaswo it doesn't matter ku tlharhe ku fikela kwini it doesn't matter ku attain ti-degree ta ku fikela kwini exikolweni but ku na xikwembu behind that xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka emisaveni there is god behind it unless otherwise if you have served another god previously or you have given your soul to the kingdom of the darkness yes, but still u va u ri ku tirhiseni ka tinyiko leti xikwembu xi nga ku nyika toho but ka another kingdom but my topic is not there today um, uh, ni lava ku vulavula katsongo a gift it's a gift it is very dangerous for someone to have a gift without a character For you to have a gift or a talent or ku va u ye xikolweni u yo ya dyondza u vonakala u ri genius u tlharihile there's God behind that. Why am I saying this is because miehleketo ya munhu yi endle hi Xikwembu and fundamentally from the beginning before u va kona u ri munhu u vumbeka exivelekelweni xa mutswari a wu ri kona wena u hanya eka spiritual form. That is the reason why loko u hlaya matsalwa u ta tsundzuka ku na la hosi Yesu a nga tlhandluka a ya ku khongeleni Ivi a teka Petro na Yohane a khupuka na vo va ya ntshaveni. Yi ri Bibele loko va fika laya, Hosi Yesu i ri, Salaninyana laha na ha khupukelanyana laha henhla ni ya khongela. Loko a fika laya, yi ri Bibele, ku ve ku humelela nkwetsimo wo karhi wu n'wi endla a vangama. Yi ri Bibele, Petro no Yohane a va ye na Hosi Yesu mara a va sale mpfhukanyana. Yi ri Bibele va lo khomiwa hi vurhongo loko ku chika tintsumi ta ku ta hi le tilweni ti ta vulavula na Hosi Yesu. Yi ri Bibele loko tintsumi leti chika ta ku ta hi le tilweni yi ri Bibele a ku ri tintsumi ta Xikwembu leti a ti chika ti vulavula na Hosi Yesu. Loko hi karhi hi hlaya Bibele hi kuma leswaku Petro i vutisa Hosi Yesu i ri, He Xikwembu, He hosi, lava a wu ri na voho phela ni va vonile. A swi yantswi ku va ni u aka emitsonga yinharhu na, laha hi nga kona? Wun'wanyana wu ta va wu ri wa wena, Hosi Yesu. Wun'wanyana wu ta va wu ri wa Eliya. Wun'wanyana wu ta va wu ri wa Kokwana Abrahama. Vanhu lava va humelela i vanhu lava va nga le ka Old Testament. Kambe yi ri Bibele, Loko a tlakusa matihlo, E, e, e Petro i vone hosi Yesu, a vona Abrahama, a vona Eliya. Loko a va vona, vanhu lava love khale swinene ngopfu eka Old Testament, kambe va vonakala va ri tintsumi va yime va veke hosi Yesu exikarhi. Why ni te ni ta fikelela ko kwalani na? Ni ta ni ta fikelela ko kwalani ku u kota ku twisisa ku phela wena u ve kona eximoyeni before u va kona nyameni. loko u bebukiwa hi malembe lawa nga bebukiwa hi woho you were there in the spirit with god god has created you in the spirit that is why loko mi twa va ku hosi yesu i n'wana wa xikwembu loyi a nga bebukiwa a ri a nga tswariwa a ri yexe hi loyi a nga tswariwa a ri yexe mara va koho vana va xikwembu loko u tlaya buku ya geneza yi ku byela ku xikwembu xi endle vana va xoho loko yi hlayaka bibele ya xinghezi yi ri god created his sons Loko hi languta ka buku ya Geneza hi kuma leswaku tintsumi letiya Xikwembu xi nga ti endla ti vitaniwa i ku i ku i ti-son of God leti Xikwembu xi nga ti rhuma ti ta ti ta valanga tiko ti ta khipha order kumbe peace emisaveni. Eka Old Testament hi tini ta kona hi leti nga famba ti ya ti ya vona vana va vanhu ti va navela ivi ti etlela na vona hi loko se ku ta bebukiwa majayenti va Goliyati ku bebukiwa majayenti lama ya ma- ya Vafilista. Majayenti a ku ri vana va vanhu lava nga navela hi tintsumi na tintsumi. I vana va tintsumi na vanhu. Vana va tintsumi na vanhu, hi yo mhaka loko ku fuse i mbewu ya ntsumi na ya munhu, a ku bebukiwa ti-giant nkarhi wa kona. That is why loko hi ya le ndzhaku le hi ya hi ya yi languta hi kuma leswaku Xikwembu xi hetelele xi hlundzuka ngopfu hi ku vona ngati yi halaka emisaveni hi ku ma-giant se a ma dlayetela vanhu, ivi xi decide Xikwembu ku I'm gonna wipe this generation of giants from the face of the earth. So laha poyinti ya mina a ku ri ka ku tala ka ku wena, Xikwembu xi ku endle u hanya u va kona in the spirit before you were in the flesh. So u ta u ta hanya nyameni ku ri hi ku u rhange u hanya moyeni. So hi marito man'wanyana xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka xi na impact, Xikwembu xi va xi swi tiva ku ku endleka yini hi vutomi bya wena. That is the reason why na loko swilo swi ku ba emisaveni mina ni ku nyiketa tshemba ra ku Xikwembu xi koho xa swi tiva because from the beginning God was there. He is still there in that situation and na le mahlweni la u yaka koho u ha ta famba na wena. A ni ri ha twana lava? Ni lava hi twisisana kahle. So point ya mina ni nga tala ka ti-gift. You know, to have a gift without a character, it's a disaster. That is why hi vona vanhu va ku va nyikiwile, they are talented, but va hatla va wa ndleleni. Some of them, they were given beautiful voices. Loko va yimbelela ngo zwi twa ngo ku, ya wa vona Xikwembu xi le ku vuyeni namuntlha. But without a character, Sathana xi attack vanhu lava nga nikiwa va nga na ti-gift. Sathana xi attack vanhu lava nga tlhariha va nga nikiwa vutlhari hi Xikwembu ivi xi va tirhisa xi va tirhisa ka tlhelo ra xoho xi va tirhisa ka ti-platform ta xoho. Mara a xi va tirhisi hi ku xi va nyike vutlhari xi va tirhisa hi timhaka ta ku va na vutlhari already va nga byi kuma ka Xikwembu but because of a va biyanga hi xikhongelo va khensa Xikwembu va ku ya khensa hosi ku leswi u nga hi nyika swona. like myself ni, ni, ni khensa xikwembu siku rin'wana na rin'wanyana hikuva xi ni fikisela xi nga ni fikisa kona a xi ni fikisanga hikuva ni ni lo tlhariha ngopfu a ni lo tifikela futhi a ni na marito ya ku ma nga pfuna munhu but xikwembu loko xi ku languta xi ku vona ku ni nga n'wi tirhisa lweyi god gives you that gift and make it to be the gift of the universe xikwembu xi ku tirhisa emisaveni xikwembu xi ku tirhisa ka community leyi u nga ka yona xikwembu xi ku tirhisa tikweni xi ku tirhisa ka province xi ku tirhisa ni le misaveni hinkwayo but u nga pfuki na siku na rin'we u shere glory ya xikwembu the glory it's solely gods a hi ya wena tanihi munhu

because God Himself raises you. But without a character, you can have a gift, but sooner or later, you are bound to fall because the character loko u nga ri na matikhomelo ya kahle u ri na gift u attracta vanhu vo tala va ku dzunisa va ku tlakusa nala na ye a fika sathani a fika na ye a ku tlakusa a ku dzunisa the moment u sungula ku tlakuka Xi tsaka Sathana hikuva xa swi tiva swa ku the moment u sungula ku tlakuka u wela mavokweni ya xona and people will praise you and as people praise you who do you praise when people praise you you must praise the lord when people respect you you need to give all the respect to the lord loko vanhu va tshinela kusuhani na wena Va twa onge wa va pfuna, a hi vanhu va wena. Khongela Xikwembu ku Hosi, leswi va swi twaka swi va pfunaka, ni va tshineta ka wehe. Usher them to the Lord. Leswi nga ku endla u fika la u nga fika kona. Loko ku ri Hosi leyi hi yi khongelaka, Va tivisi hi ta Hosi leyi, ku loko va ze va tshunela ka wehe, a va tshuneli ka wena hi ku u swi kota ngopfu. Va byeli ku, Ni pfumala vutlhari, kambe lweyi ni fambaka na yehe, hi yehe a ni nyikaka marito ya ku vulavula, kumbe lwa ni nyikaka mbilu yo tenga ku ni nga kota ku humesa sweswi ni nga na swo switsongo ni kota ku pfuna. It's not by us. but it's by the grace that is why muapostoli va vulavula la marito lama a ku loko mi endla leswinene evanhwini mi nga swi endli onge mi endlela vona kambe swi endleni ehosini swi endli onge mi endlela hosi hi ku loko mo swi endla ivi mi sala mi tsundzuka leswaku tolo mi va endlele yini swi ta mi wisa mundzuku swi ta mi dyohisa hi ku loko vanhu lava va mi disappointa mi ta hetelela mi ku se ni n'wi endlele kangaka ni n'wi nyike mali ni n'wi sapota kangaka ni ni ni ni nga ri na mugayo ni ni ya n'wi xavela ni ni ni ni a pfumala mali ya transport ni ve ni ni ya n'wi nyika emahlweni ka xikwembu swi fana swa a wa ha n'wi pfunanga so that's why muapostol pawulo te loko mi endlela vanhu leswinene mi va pfuna ringetani hi matimba hinkwawo ku mi swi endla onge mi swi endla hosini Hi ku loko mi swi endla onge mi swi endla hosini mi ta endla hi ntsako mi tlhela mi rivala leswaku mi tshame mi va pfuna ivi xikwembu xi mi languta hi tihlo ra musa ivi xi mi katekisa loko hi swi endla a hi swi endle ngaku hi swi endla hosini leswi swi ta builda character swi ta endla ku na loko hi ra ti-gift ti-gift ta hina Hi to famba hi tirha swihlamariso emisaveni, a ku nge vi na early death, a ku nge vi na ku hatla hi fa. Ku fa ka hina, ku hundza ka hina la misaveni ku ta va ku tsariwini, hi ku vhele munhu emisaveni leyi i tele ku ta hundza. A hi nga ta famba hi dlayiwa, madimoni ma celebrate ma ya hi tirhisa, ma teka mimoya ya hina ma yi tirhisa, ma teka ti-image ta hina ma ya ti tirhisa, ma teka ti-voice ta hina ma ya ti tirhisa. No, no, no, no, no. Hina hi ta fana hi ri na malangavi ya ndzilo, hi ta fa hi ri protected, hi hundza ka misava leyi hi ri karhi hi ha excella, hi endla swihlamariso under the grace of God and the protection of God. His provision is more than enough. So, ni tela kutani ta vulavula hi ku behind your gift there's God. Behind your talent there's God.

Pray to God with faithful. Xikwembu xi ta pfula minyangwa. The catch here is that the devil i swi endla swi hatlisa but swi hatlisa na ku hatla swi famba na vutomi bya wena ku tlhela ku nga vi na munhu la benefitaka eka family ya wena ka hinkwaswo leswi u nga na swona because according to the kingdom of the darkness loko u kuma rifumo ra ku huma ka mfumo wa munyama Ripfumo ra ngati ya madimoni ya le ka mfumo wa madimoni a ku na loyi a fanelaka benefita because principle ya kona yi ri hambiloko no va ni ri rich njhani loko mi ta va mi hlaye tiatikele ta ku tala vanhu lava nga rich hi leswiya swa munyama they are not allowed Ku va va aka, va akela vatswari va vo tiyindlu. They are not allowed ku sapota maxaka ya vo. They are not allowed to provide any sort of support financially ka maxaka ya vo. You know why? It's because of mali leyi nga ti terms and conditions and number two, va fanele na vo va tiyela va va ti kumela swa vo. So, loko ku ya un'wanyana la femelini na yena, it's, ku va ku ri na, ku va ku ri na a high volume of sacrifice. Na yena i boheka ku sacrifice vanhu. So the blood sacrifice Sathane a nga na nchumu but because of wena you surrend your power and kneel down to him he still from the people the unbelievers they were born with lot of gifts but because of they never knew ku xikwembu xo lava ntsena va tshinela va ta ka xo va ta xi khensa swi nga se endleka ivi eku fambeni ka nkarhi season loko yi fika xikwembu xi release a va swi tivanga va suke va va khisamela sathana ku ri hi ku va bebukiwe va ri na swona ivi sathana a ya ya swi teka leswiya swa vona a tlhela va nyika swa vona futhi so in other words xin'wana na xin'wana lexi xi kumaka from the kingdom of the devil kumbe u ya ku khendleni u ta vuya va na mali u nyikiwa leswi nga swa wena and a wa ha nyikiwi swona hinkwaswo number two vutomi bya we byi komeni you will have to die early for that so that your soul yi ta kota ku ya tirhela vanhu van'wanyana so now apply your talent and your gift in a right way pray to god to give you the direction and to build your character xikomba ey a ni te ni ta dya two minutes ntsena mi ta ni rivalela um mara lexi ni lava ku xi vula i ku a hi dyondziseni vana va hina tindlela ta kahle ta ku endla swilo mindyangu ya hina hi fanele hi dyondzisa ku shortcut evuton'wini a yi tirhi shortcut evuton'wini yi ta ku yi ta ku vangela ti-problem letikulu ngopfu u ta hlangana tinkingha leti a wu fanele loko a wu lo sungula hi ku prepare u nga ha hlangani na tona loko se va hlangana tinkingha at the later stage u kuma ku se wo vhela u wa u nga ha pfuki swin'wanyana that is why that's why minkarhi na kutala ni rhandza ku byela vanhu ku preparation is the best preparation is the key a ku na munhu loyi a tivaka mucato mara mucato u lava ku prepariwa loko u prepare and be ready to face mucato then things will happen